hamba nawe
paakasikwa adamu genesis chapter 2 verse 22 kuinda kuna 23 iwai muwe adamu zvaanoita vese ya 22 norumbabvuko jehovha mwari rwaakatora pamunhu akaita mukadzi naro ehe akamwisa kumunhu munhu akati munhu akati zvino uyu zvino uyu ipfupa ramapfupa angu eh. nenyama nenyama yenyama yangu eh. uchatumidzwa mukadzi nokuti wakabviswa murume saka adamu ndobva atumidza eva kuti women makateerera chechi mwari paakasika eva mwari akamuti ndichamuitira mubatsiri makateerera chechi mwari paaisika aiti ndiri kusika mubatsiri but adhamu achiona adhamu haana kumuti mubatsiri adhamu wakati uchanzi mukadzi ende zita raakapiwa naadhamu ndiro zita rake kusvika nhasi makateerera chechi adhamu akati she shall be called a woman kureva kuti iko taken out of man zita raakapiwa naadhamu ndo zita rinodaidziwa vanhu vechikadzi nanhasi adhamu called them woman and they are women even god even if god had called them nandire helper but they are not called helpers they are called women because ndio star akapiwa na adam what is that i'm saying adam ari kuti kwa have the right of control whatever you name you control makateerera chechi chinhu chipi nechipi chaunotumidza zita unochikondirola ndosaka by right vana vako ndiwo unovatonga why ndiwo akavatumidza mazita ndosaka uchiti kana chazvagwa vanobvunza kuti ko chimoda kuti chinzi ani wobva wataura kuti toda kuti chinzi zakati makateerera chechi haikona kutumidzigwa vana navamwe vanhu right of control kutumidza zita kunoreva kuti iko i control makateerera chechi mm, hakuna kuva navana vanongotumidzwa navamwe mazita adamu aka he named his, he named her wife, his wife eve he named his wife woman akatiko watogwa kumurume saka she was made for him as his companion and fellow worker to share with him in the services of god and in the custodial ruling of the earth saka paul maarguments ake matatu aanotipa teererai anobva nawo muna genesis chapter 2 kwete muna chapter 3 makateerera chechi saka genesis chapter 2 its before the fall kureva kuti iko zvese zvatiri kutaura izvi it, it falls under the realm of creation and what was established by creation does not change by culture makateerera chechi chinhu chakaiswa namwari mucreation hepi hachichinjiwi netsika ne, ne, ne, ndosaka pauro atipa maarguments from verse 2 yagenesis before the four haana kutipa kuvhesi ya3 makateerera kuvhesi ya3 tinayo inoti iko kuda kwomurukwo mukadzi kuchava kumurume but paul chose not to use that one because it is after the four he uses here before the four kuti iko chive checreation and what creation establishes no culture is able to break makateerera zvinhu zvakaitwa pacreation hazvichinjiwi nekaucha makateerera musafa makafunga kuti maodzidza zvokufunga kuti varume nevakadzi vainzana havana kuinzana musafa makafunga kuti madzidza zvokufunga kuti iko varume vanoitisiwa majuti avakadzi hazvina kudaro murume murume makateerera chechi murume murume kona kunzwa hiko ava here ava vanogona kubika manje ava makateerera chechi ava here vanogona kubika manje iwewe kunzwai unogona kubika makateerera chechi ende ukasaiti ukaitevedzera chechi inokudzidzisa direction iroro rokuinda kunokubikisa nekukuwachisa nekukuchinyisa manepu iwo chechi inokuindisa ikoko mandi majuti ende majuti aya ainoda kuti varume vaite haidi kuti vakadzi vaite edu majuti haisati yamboti vakadzi vaende kunochera kumakomba asi kuti kwahisistinzi kwaihe unopamwe pacho unofanirwa mbowachawo unofanirwa mbosukawo Creation establishes a man as the head of the family. It stands so until Jesu wadzoka. Makateerera? And what I am teaching is not Calvinism, it is creationism. Makateerera? Sasa zote yeye ndio timuruma Calvinist. Mnataka kudzikira madzimai, hatisi kudzikira madzimai. We are liberating women. weni vakadzi vakazviisa pasi pavarume varume vavo vanovada makateerera why because murume panyika inoyi anongoda vanhu vaviri chete number one ada munhu ari pamusoro pake waanoseva number two ada munhu ari pasi pake waanoseva adi munhu akainzana naye a man does not love one who is equal with him a man loves one who is above him and the one who is below him one who is equal with him and many fight with that person ndo saka muchiona kuti iko vanhu kana vakainzana muona zvakafanana izvo nyange napachechi chaipo pana maerde handitika pane one mukuru head then woita rimwe genhairi raanofamba naro nechinzi rakainzana iri hapana chinofamba pagen'a iro riaria makateerera rechikakatana kuite zvekutamba makateerera chechi iri iro riaria matizha namagula zve vanonzi hapana mukuru makateerera chechi vanonetsana vanonetsana but when the head is there anoti iko this is the direction we are taking they follow but kana vanhu vakainzana vanonetsa Ndiwo saka muchiona kuti iko kana tichiparidza nokuti unenge uchizvitiwo ndiri erida ndierida abi yangu ari kuparidza hautori manotsi wozonge uchiti ndiomwe wangu asi dai anga ari pasta angonzi kwai pasta nyange asina poindi yaari kutaura unenge uchingonyora muri kunyorei makateerera chechi chii chiri kunyogwa ipapo itai tu makateerera chechi but zvibodzwa chaizvo izvo erdabi wako achikanda zvibodzwa you don't listen nunge wakagara wakadai ozowozo woti abuda pazvo takati kwavhesi yaye zvakati yamamutaura wava uchidii kuinyora murume anoda munhu ari pamusoro pake nemunhu ari pasi pake haadi munhu akainzana naye kaoda kuona kuti munogara muchigwa zviinzanise nemurume dzidzisiwa nedzidziso dzenyu kuti makainzana navarume ugovona you will always suffer you will never enjoy that man that man is sweet but haagoni kuita switi kune umwe murume anoita switi kumukadzi ende mukadzi munhu ari pasi pake iwe uda kuzvienzanisa naye saka ukangotanga kuzvienzanisa neni wave murume makateerera chechi kana tanga wavarume tose taakudonetsana ende usafa wakafunga kuti iko ndoupa alawenzi umwe murume ka makateerera chechi handipa alawenzi umwe murume once wangoda kuinzana neni waakutozvionera but kana if you want my help pazvese zviise pasi makateerera chechi eh, zvikarema wotiiko dhedhi apa toita sei ihwai vakadzi even if uchigona zvimwe zvinhu usada kuzviita sokuti uri tomboyi makateerera chingomuudzawo mukadzi anowandowandawo ndokuwana wauraya nyoka makateerera chechi munhu womukadzi chema chema kuti handiigoni makateerera chechi huruka apo nyangwe negonzo chairo huruka uchiinda pamubhedha yekuti toti iri rapinani papa eh, rapinani papapa mirai mirai makateerera chechi munhu womukadzi ndaha ndigere nezirumeka panapa ini makateerera chechi respect that man usada kuzvienzanisa nomurume uyu hazvina kumbosikwa zvakadaro you are a woman you will remain a woman sateera dzidziso dzisina basa saka headship zvinoreva kuti iko a kind of authority yekuti iko submission inofanirwa kupiwa kumunhu iyeye listen church ephesians chapter 1 verse 22 The man is the head. Ane simba raakapiwa sesimba rakapiwa Kristu kuchechi. 122.
Vese ya 22. Eh. Akaisa zvose pasi petsoka dzake. Akaisa zvose pasi petsoka dza Kristu. Akapa kereke iye. Ave musoro wa zvose. Ave musoro wa zvose. Kuti ave musoro wa zvose. There is authority that is invested in a head. makateerera chechi inofanirwa kuti iko aremekedzo you must submit to that man saka paul ari kuti iko the husband's headship is on creation his argument has permanent and universal validity and is not to be dismissed by any culture the husband's headship is not an application of culture but it is a principle of creation that's the foundation principle it's not calvinism it's christianism creationism it was this it was to this beginning that christ refers us kuna matthew chapter 19 vafarisi vamubvunza akavadzorera kupi chapter 19 vese ya4 kuinda kuna 6 inzwaunzi akapindura akapindura akati kwauna kuverenga here iya kuti uyo wakavasika pakutanga wakavasika pakutanga wakavaita murume nomukadzi wakavaita murume nomukadzi saka chirega zvako wakavasika pakutanga saka the man's headship is best and rooted in creation god has given to the man

submit to that man makateerera wandikuudzei vakadzi even if baba vako vakafa ukatambira shoko ari kubasa haakuwani warongedza mahembe ndakakumirirai kuti tiinde ndiani ati tiri kuinda nhasi makateerera haunoona uri samukwende baba vangu vafa ndibaba vangu ka teerera unze kaiwo mukadzi kufa kwababa vako hakukuiti nherera kokuita nherera hakukuiti chirikadzi uchine murume makateerera uri nherera wafigwa nababa but hausi chirikadzi uchine murume dhedhi mazvihwa here kuti dhedhi vafa baba infact havasiri dhedhi vave baba mazvihwa here dhedhi kuti baba vafa ndazvihwa saka ta madii ndini ndotiko arongedzai ndichingodzoka kubasa tiri kuya tichiinda kune ndowana wakadorongedza mazisa ka akatomira kuti mama ndandakada kumirirai kuti nditobuda kubuda muchindepi ndibaba vangu kavafa e eh, ndibaba wako vafa asi uchiri mukadzi makateerera eh. ukana mazvigona izvozvo izvo murume anoita mashura uyu makateerera iyo murume anoita mabanga uyu mani uyu but unotiwa kuti unozvimisa misa mani saka anobva ati iko chimbozvionera ende kana wazvionera it will break you because the women were not created kuti vazvionere they were created kuti vadepende nomurume ende uda kuzvionera ndosaka uchiona tiko mukadzi akakutengera hupfu 1 chi 5 kg anoisa pastatus cheo 1 chi 5 kg nemhaka yei because hazvizi maari zvokuzvionera unoona kutanga kuti kwaichihasela mama makateerera chechi haseling haseling in zimbabwe chii chiri kurehwa ipapo anenge abawe akabata ka 5 kg keupfu but murume anofidha mhuri yake for 20 years pasina kana ari kumubetsera but amumbowa achizvitaura but mukadzi akangotenga upfu one day akutotiko indotenga chikafu panapa motenga kupi 5 kg makatema ti why because hazvizi mavari vanhu ava zvekuchakachaka zvakaiswa mumurume namwari is the head of the family from the beginning mwari wakamwisa saka headship yomurume it is a headship of love makateerera chechi saka even her submission is a grateful acceptance of his care apa ndepevarume apa iwai varume when you love her right she will submit to you iwa vakadzi iwa vakadzi pava va vakati zero pangoindapo vakutokanda chihemeni kwahemeni iwai vakadzi iwai varume if you love her right then she will submit to you saka do you know kuti iko pauro unoti uno iko achitanga chapter yake unotaura zvelove and submission akuipedza anoipedza nelove and respect makateerera chechi these are the same thing you, you submit as a sign of respect makateerera chechi unozviratidza kuti i respect my there is nothing chaunoratidza nacho kuti iko unorati unoremekedza murume wako than to submit to him nhai shewo drezi iri munoriona sei riri kuvhunziwa richiri mushopu harivhunziwi rava pamuviri
amen
makateera here vakadzi hakuna kuya waripfeka watanga kutiko rakandifita ah, rambobvepi makateera ndandifanirwa kuri vhunziwa risati ratengwa dedi pane nhankirero randaona iro randiri kuda how do you see it ndoritarira so ndoti mm, iri harisi kuita iri oti okay regai nditsvake rimwe otsvaka rimwe until kwauya rinofadza dedi what this one you can take kana waripfeka i am obliged kurikomenda makaterera hakuna kuti unongoonokona wamboya wanunga watoya naro waya wotiko rakarifita e eh, ndongoti e eh. makaterera chechi kana pamwe pacho kunyarara saka hamusi kuona ndakachena ah, oh, ah, hapana zvachingondinetsa makachena makaterera chechi kototi kwai pana zviri kundinetsa ndandifanirwa kuzvibvunziwa because teererai vakadzi munhu waunopfekera unopfekera ini haupfekeri nyika makateerera ende vakadzi hamhene kuti vakativengerei isusu varume vavo tisu vatoo vaanoda kuti tivaone at he west vamwe vachimuona at he best unoziva here kuti ko anoona mawigi akapfekwayo izvozvo achingosvika kumba rosvika ronzi ndakutsva rorashiwa but vamwe vakwera vachikuona wakarova wigi yakanaka ini ndindakuona ndakuona timufushi wawo heya ichi manje ida wakandimaka kudaro iwozo ndakakutadzirei eh? she looks her best achiinda kutown for others but she looks at her west for me svika kumba unosvika utobvisa zvose zvakachena zvikatakatakata uyo munenge rinenge rizihovhorosi rake watotanga kudeyandeha na vakomana munondipfekera iro iro rinogunzwa rinonzvenzvera pasi but vamwe mama kavapfekera bhobho ii ndakamutadzira ichiita ndii makateerera chechi kwakune vamwe you look best kwandiri ndokwaona iwo bhizi indiri kukuona uri mnezvi mnezvi zvawakasika wakaita namwari kuti ndakafanana baba vangu makateerera ndiri kuona baba vako mauri but vamwe vese ava wawakazvinamanama wakadidii kuti uende haubudi one awa uri pamira uchizvinamanama kuti vanhu vakuone uri bho vati kwandiri unongokwera wakadaro musadaro madzimai imi do you know kuti many avisual beings vanotogwa nomwoyo nokuona zvishongedzewo pari makateerera but izvozvi motoziva varume unotosvika uchitobvi izvozvo achisvika so ngoti nhasi kune dina eh, okay anomboramba akada but achingo mangwana mangwana ndotokudza anenge akabvisa zvese zvaakaita nhasi izvi iwe unenge uchinyatsomuona ari iye chaionarati ya ya apanyika pakaoma makaterera nyika eh, unenge uchingotiwo uchitarira uchingombeya unongoti handine dzunguwo makaterera eh, neniwo ndozvaanenge ari direct but vamwe vese achinobuda achinoona church or what anenge akazvinakira mwana wavanhu but kuna baba the father of the house she comes akadaro zvake makateerera vakadzi saka chii chinonzi love love isacrifice and safe then submission iresponse kulove saka mukadzi zvaanoita a woman submission is another aspect of love makateerera because chii chinonzi submission submission is giving He one self up to another. Love chi is giving yourself for another. Makaterera chechi. You give yourself for another, that is love. You give yourself to another, that is submission. Saka submission is another aspect of love. Ndo saka Bible risina kuti vakadzi idai varume rakazvitaura nenzira yakavanda. Makaterera? You have to love that man. How do you show that you love him? You submit yourself to him. That's an aspect of love. saka ndevakadzi vanositiko bhaibheri anamboti vakadzi vade varume vavo chevarume ndovarume ndanofanirwa kuda mukadzi anambonzi ade eh, mharidzo dzenhema idzodzo makateerera chechi submission is another aspect of love because it all has to do with giving up yourself to somebody that's love

mazviwa muchanetsana kumba muchatukana musatarisira kuti iko panoita rugare musina kumbonetsana you have to be taught how to manage conflicts

And do you know what? Of all the people in the world, your woman is the most valuable person in the world. Makaterera varume. Then vakadzi kuzviisa pasi pomunhu uri kuti iwewe I value you zvekuti iko I lose myself for you. Saka you have to value that man. hakuna munhu akakukoshera mukadzi somurume wako haikona zvitsumo zvenyu zvokuti komashura kufa kwehanzvadzi dai anga ari murume ndaiwana mumwe makateerera chechi vakadzi vane pamuromo kavai mashura kufa kwehanzvadzi dai ari murume ndaiwana mumwe angonyasoratidza kuti ah, imi mukainda kuera mangwana ndogona kunzi mainhingi makateerera chechi pateerera unzi Murume wako anokosha. Hakuna munhu akakoshera nemurume wako panyika panapa. Even hama dzako, vabereki vako, vana bhudhi vako, hanzvadzi dzako, vana sisi vako, they are not as valuable as this man. Value him as such, then you see uh, uh, mawonders aanoita murume yeyu. ane mashura murume uyo anogona kukuitira but you don't value him enough makateerera chechi anogona kubva nemumasango achitsvaka tsambatsi murume uyu but haumuvhalou saka anoandorunga yana amune imi hamuna basa neni he makahodini he mukahodini ndo zvaari iwe aindikuudzei when you reach that level yekuti iko mukadzi is giving herself up to the man and the man is giving himself up for the woman You are preaching the gospel without saying a word. Vanhu vakakupoteredzai vanotanga kuvuya kuchechi because that's the essence of the gospel of Christ. Giving up yourself for another. Munoziva here kuti izvezvi mumba mukaita 10 dollars murume wotiko haaregai titenge bhutsu dzenyu mama mukadzi woti aa ah, ah, ngatengei dzenyu murume woti aiwa dzenyu woti aa ah, dzenyu yova dzenyu dzenyu dzenyu dzenyu ndo zvinoita musha wechikristu dzenyu dzenyu dzenyu hakuna munhu anongotiko vanhu ngatenge bvu dzenyu dzezveshuwa ndandisisinawo makateerera chechi ukaona wakadaro wakaroora munhu asingaiti anongozvifunga iye chete ngaati iko ukati iko kamari katinako aka totengera imwe oti aa ndaitarira bhutsu dzenyu dzenge dzatsveyama iko zvino lets buy yours woti aiwa dzenyu moramba muchinetsana dzenyu dzenyu dzenyu andiwo mati e eh, zvinganetsa saka handei titorei 5 dollars 5 dollars tonotenga mapushi eumwe neumwe because hakuna roda kuti umwe atenge self giving when you do that but vazhinji takaroora vanhu vasina kufa vachine mainterest avo above with you do you know when you come kumba kwangu uri kuti iko i value your interest more than i value mine chaunenge wakatarira ndechekuti unondifadza sei but hondo dziri mudzimba wawinda unogadzirisa uwe ndedzekuti ko handidai makateerera bvunza avo ndimwenezanana chi handidai

asi ukana rakanzi how to make a man happy ndo raunotenga iwe ndo rako because uri kutsvaka zvaunofanirwa kuita iwewe kuti ufadze umwe wako iyewo murume akaona rakanzi how to make a man happy haafanirwi kutenga arizi rake anotenga rakanzi how to make a woman happy but nhamo yatinayo ndeyekuti iko uyuwewe une, une silabhasi yezvaunofanirwa kuitigwa

zi bvunza murume nhai baba kuti musha wenyu uinde mberi imimi munofanirwa kuitei anokustikira so kuti stick but bvunza kuti iko mai vanofanirwa kuitei anokavhomora kabhuku kake oti iko zvavanofanirwa kuita nezvoti kana vakabika huku musana ndewangu E, mai vangu vakauya pano, baba vangu vakauya pano, ningi wangu akauya pano, munun'una wangu, hanzvadzi yangu, chakati changu, ndo ndo ndo ishu yemaconflicts ari mudzimba zhinji yet waifanirwa kuzvibvunza kuti ndoitei inini

faithfully committed to you ndozvaunoudza umwe wako number two umwe wako wacho obva aaccepta that commitment yawaita kuti ndinogamuchira kuti iko iwe uchazvimisira wakazvivimba wakazvichengeta uchizvichengetera ini iye waachigamuchirawo futi number three Public knowledge of such an undertaking zvinoitiwa pamberi pavanhu vanhu vozviziva ndo zvamatenderana number four growth of a personal relationship based on that promise and expressive of such commitment saka vanhu imimi mobva manotanga kuvaka ukama muchienda mberi guchibva pai guchibva pakuti makatenderana kuti izvi ndo zvatichaita mava kurana saizvozvo

wandikuudzei a vow is not a promise a vow is a binding commitment chinhu chinonzi vow hauzi kuvimbisa kuti iko eh, sezvaunogona kuita mwana kumwana ye ndichandivigira here maswiti kana makudzoka kutaona woti ndokuvigira makateera hauna chakakusunga unogona kusauya nawo but a vow when you fall you have done that before god it must never change makateerera chechi a vow is a lifelong commitment haichinjiwi zvakadaro zvekuti iko tiri kuda hedu kuno marinewal because imhaka yekuti hatizivi kuti chinonzi vow chii vow haina renewal because a vow is a commitment for life i don't betray on a vow

It binds the vow maker to certain action service. Saka vows are made to God. Teererai ndikuudzei vari kuinda kudhina. Zivai chinhu chamuri kuinda kuti muri kunopika pamberi paMwari. Hausi kunopika pamberi pemunhu uyu. Makateerera chechi? That's a vow. Vow inopikwa pamberi paMwari. Uri kunoudza Mwari kuti iko Mwari ini ndichada mukadzi uyu woga mazuva ose eupenyu hwangu. and you will never back track on that promise kunyangwe zvikaitei you don't go back ndozvinhu zvamakabhadharira ma 30 dollars izvozvo makateerera kei safunga kuti wakabhadhara 30 dollars kunola nyama yekuchina wakabhadhara 30 dollars kunopika pamberi pamwari kuti youare going to love your other half for the rest of your life pamwe pacho you have made promises a vow is not a promise the day you make it it binds you for life kana wakati ndichamuda munhamo nomumatambudziko mkwasha munhamo nomumatambudziko hauti akagwara womudzorera kumba kwavo woti kwachimbondirererai muri ikoko unomurinda unaye pano pamba pako because you vote makandiera muzive zvamuri kunoita uku fo saka ukomwa munhu anongobvunza madirection tofamba sei ha haizi chekungofamba you are going there to make a vow before god god i'm going to love my wife for the rest of my life ndo zvauri kuita saka obligation of faithfulness a promise of a blessing to those who faithfully who lives faithful to their covenant obligation first peter chapter 3 verse ya 7 ndo vhesi ode kupedzisira tibve tanamata first peter chapter 3 verse ya 7 uri kupika kuna mwari ndo zvamuri kuinda kunoita kunopika kuna mwari first peter 3 verse ya 7 saizvozvowo imi varume imwe varume garai navakadzi garai venyu navakadzi venyu nokuziva. nokuziva muchikudza muchikudza mukadzi muchiti ndiye mudziyo une simba duku kwamuri zvavari Haari vadyi vadyi venhaka dzenyasha dzenyasha dzoupenyu dzoupenyu pamwe pamwe chete chete nemi nemi. munozviitirei kuti minyengetero yenyu irege kudziviswa God blesses those who do not backtrack on their vows. Wandikuudzai varume, vamwe vanhu vakasunga minamato yenyu vakadzi. Peter wati kana usingagari nomukadzi nokuziva mwari hapinduri minamato yako saka iwai ndikuudzei haikona kungoti ukahwa kune all night prayer womhanya usati waenda tanga wagarisa mukadzi pasi wovhunza kuti iko am i doing things right madam ndiudzei ndo ndiri kukanya papi wodzi munokanya apa neapa neapa neapa usaita nharo ndopawanzi ndo unokanya wobvapo wotora woenda kuna mwari woti mwari ndauya nelist rangu repandokanya pandoda kugadzirisa kubva iko zvino ndibatsireiwo ndine maprayer request angu aya woisa maprayer request ako pamberi pamwari uchigadzirisa zvinhu zvako because as long as you don't live well nemukadzi wako uyu your prayers are not head imwe chikonzero chokusapindurwa kwemunamato mafamily life asina kumira zvakanaka Unogona kudana mazita aJehovha ose echiHebheru but Mwari asingapinduri. Jehovha Shalamu, Jehovha Makadhesheni, Jehovha Rafa, Jehovha Nisi, Jehovha Shale, Jehovha Hoi, Jehovha what? Sidhineku, unomareva ose. Mwari anenge akakutarira so achitiko mukadzi ari kufara here kumba. Makateerera chechi? Anotiko bvisai, bvisai pasaidi ngati next umwe munhu. Iwe uchireva Jehovha baba makaomisa gungwa anoti e gungwa ndakamisa but vandaimisira gungwa neMoses aigara zvakanaka nomukadzi. Iwe augari zvakanaka nomukadzi here? anati kwaikwa pray push pray until something happens ndiye elija akanga asina mukadzi makateerera chechi elija anga asina mukadzi ndosaka aipusha everything was happening iwe usati wapusha mukadzi make sure kuti akafara saka mubvunze kuti how can i make you happy uri kuzviitirei uri kuitira minamato yako makateera chii wandiwayo unoziva kuti unogona ngone mamwe maziprojekti mazihombe ekuti iko rikabuda so unoenda nenyika but rinogona kumisiwa nemukadzi ugobaya mabhatani ose ndabata nhingi ndabata nhingi ndabata nhingi zvigoramba woshati zviri kurambira papi kakii kanogorika hwani mukadzi iyewao unozvidza iwe Baba vakavabvunza kuti mai mwana ndakuda kusunda madhiri makuru ndiudze pandinokana woudziwa woti ndakuda kutendeuka woti ko ya woti mwari ndaudziwa pandokana ndakuda kunoita zvinhu kwazvo woita zvinhu kwazvo wotanga kuchinamatira madhiri ako ugoona kuti anoita sei haikona kuita nharo unofira mupreya makaterera varume unofira mupreya ndinokuudza iko zvino unofunga kuti mwari hapinduri minamato why because hausi kugara zvakanaka nomukadzi peter wati garai navakadzi venyu nokuziva god has promised to bless those who live well with their wives any prayer yawarova itestimony amen unoziva kuti iko ndekangofugama makateerera chechi testimony haikona kuti une zvimatestimoni zvenguva yehondo makateerera kuti izvozvo tikakusumudza panapa kuti ipe testimoni kuti ndoda kurangarira gore riri eh, ra1960 something pakauya magandanga makateerera chechi ndo matestimoni aunotipa idzo nyasha dzamwari dziri itsva mangwanani mamwe namamwe sei usina testimoni yekusei sei usina testimoni yekusei tsoro yako pairi kufira the woman is not happy the woman is not happy makateerera chechi hmm. sanyasotaura mukadzi wako zvakanaka uone satani womunamato yako makateerera chechi hmm. munhu wako wakatarira ndiye satani womunamato yako azamutarira zvakanaka sochiona soti ichi chibhuloka cheminamato makateerera chii chei chakaimisa so nyambo ukadana mufundisi anoyera as long as mai vasingafari kumba hapana garai nevakadzi venyu nokuziva dai taya tine nguva taihotsanangurwa kuti munhu unogara zvakanaka nemukadzi nekuziva knowledge yekugara nemukadzi ndo yataigona kuodzidzisana but hatichina nguva mwari vatikomborere mwari vatifire zvakanaka